Na, byth. Fi wedi clywed lot amdano fe ddo, so... Bechdan agored dy smore bro. Ac os tisio un next level, Amans 1921 di'r lle i ddod. Yes!
Hi Chris. Iawn Ashish!
Welcome to Amans. Yma, mae'r prif doglydd Ashish yn paratoi'r brechdanau clasurol, ond di cael ei dyrchafu i'r lefel nesa. Waw, i bar na? Yes!

Can you show me where the magic happens Ashish? Yes please, please. Here's digging.
Yn llythrennol, mae smorbrô yn golygu menyn disbredio ar fara. Smor, menyn, a bro, bara. Ond mae 'na fwy, bechdanna mae 'na jyst menyn, ia? So, butter, rye bread and potatoes, some salt. Tatws, we say tatws.
Tatws ok. Tatws. Tatws. Yes. Every year we make our own version of this Marlboro so this year we are using some of the things that I'm going to show you. Nice. Ok?
Ar ben y tatws mae yna emulsion perlysiau lyfyd a parsley. Ac yn cadw i'r traddodiad standy o ddefnyddio bwyd i ffymentio, mae yna gooseberries di ffymentio efo nionyn a chives. Nionyn coch di piclo, crisps cartra am y crunch, cress, olew chives, caws dannaidd sydd wedi aeddfedu am 24 mis, a powdwr dyn wneud o sauerkraut a cêl. Na chdi fechdan, ia? Faint o stunning dwi yna. Dim bach o wahanol i bechdan dwi'n wneud i'r kids adra. You're inspiring me. I'm gonna make better bechdans when I go back home.

Ta-ta now. Did you say ta-ta?
Yes. Yes!
And I heard you love it. Mae'r bîff o'r danid lleol o'r ansawdd gorau, ac ar ei ben, emulsion llysiau efo anchovies, pickles, nionod, rocket, olive oil, powdwr madarch a burum, a blodau bwytadwy. And there you have it. Let's hope you will like it. Ti'n gorau cael snaps efo dy fechdan os ti eisiau'r profiad danau llawn, medda Ashish. A maen nhw'n syrfio blasa arbennig homemade sy'n mynd efo bob bechdan. So oedd hi'n rwyd i beidio oedd. Enjoy. Ei, diolch.
Ei, diolch yn fawr.
Snaps gynta. Iechyd da. Iechyd da.
Waw. Hwna'n setio chdi off fan.

Ooh, let's go. Mae yna mor gymaint o gwaith oh. a experimentiad mynd i bob un aspect. O, oh, ti'n gallu gweld, ti'n gallu blasio fe. Sa'ch chi'n mynd o'r low carb diet? Na, carb o'n carb. Ond mae'n rhwythio, ynddi? Ydy. Ond mae'n dal rwsyd, dal yn ysglawn. Pwy sa'n meddwl bod bechdan tatws yn gweithio mor dda? ond mae o. Ond hwn dwi'n edrych ymlaen ato fwya, y tartar beef. Ac oedd rhaid cael un snaps bach arall doedd?
Waw. Mae hwnna'n smooth.
Iawn ta, ta ta. So, yn yr emulsion hefyd, mae yna anchovies. Beef anchovies. Flavour. Ma' wnna'n anhygoel. Ma'r cig 'na mor dda, ma' popeth arall yn ei ben e jyst yn codi'r lefel yn uwch 'to yna. Ti'm jyst yn blasu'r beef, ti'n blasu'r cariad o'r ffermwyr, bywyd ma'r gwartheg 'di ca'l, a sheesh! T'mo' fe? Standing ovation, round of applause, dwi'n me'wl. Ole ole ole. I am not worthy.
Thank you so much. Waw.
Ma'n best steak tartare I've ever had. Absolutely incredible.
Those flavours are amazing. All right.
Anhygoel.
Anhygoel. Waw, oedd hwnna mor dda. Waw. Yy popeth o'r safon ucha ti'n gallu ca'l rili.